Häzirki Italiýanyň Piza şäheri özüniň gämi floty bilen taryhda uly şöhratlary gazanan şäher döwletidi. Ähli zat sergisiň baş wezipelilerinden Dona Bernardonyň özleriniň söweşde gazanan şöhratyny binagärçiliksizde dowam etmek islegi bilen başlady. Şu pikirleriň hemmesi göz öňünde tutulyp, bir müň bir ýüz ýetmiş üçünji ýylda Pizza şäheriniň Piazza dei Miracoli, ýagny Gudrat meýdanynda üç sanak ýadygärligiň gurulmagy planlaşdyrylar. Olardan iň ulusy Duomo katedraly, ikinjisi Wawçilhana, üçünjisi bolsa katolik jaň minarasy, ýagny kolokolýa. Olaryň içinde diňe biri özüni ýer ýüzüne tanatmagy başardy. Ol tötänleýin egim bilen meşgullyk gazanan Pize katolik minarasy, ýagny Torre Pendente de Pisa. Minara gotikanyň romans stillerinde ýerine ýetirildi. Gurluşygy togsan dokuz ýyl dowam eden minaranyň arhitektory Dýot Salvi we Bonana Pizanodi. Pize minarasynyň egip durmagyna olaryň günäsi gaty boldy, sebäbi gurluşygyň ýerine ýetiriljek ýeriň zeminine hiç hili gyzyklanmadylar. Eger-de gyzyklanan bolsaňyz, pije greksiz bolup, ýumşak zemin, ýagny baloto diýen manysy bardy. Ara derýasyna golaý ýerleşen şäheriň zemini binagärçiligi ödüşmandy. Pije katolik minarasynyň egilmeginiň ýeke sebäpkäri bu däldi. Pije halky şol döwürler Fransiýa, Luka, Florensiýa ýaly döwletler bilen uruşdady. Şol sebäpli minaranyň gurluşygy birnäçe döwürläp saklandy. Onsoň minaranyň fundamenti bary ýogy üç metr elli ýedi santim. Ýaly üst-üste mündürilen alty sany sütünli, iki sany adaty, jemi sekiz gatdan ybaratdy. Minaranyň agyrlygy on dört müň ýedi ýüz tonna, beýikligi bolsa elli alty metre barabardy. Has wajyby minaranyň demirgazykdan günorta tarap bäş bütin ondan dört gradus egimi bardy. Basgançak iki ýüz togsan dört sany ädimden ybarat. Ol jaň minarasy hökmünde ulanylyp bolmasa-da, niýetlenişi şoldy. Şol sebäpden onuň iň ýokarky gatynda jaňlar ýerleşdirildi. Bir müň bir ýüz ýetmiş üçünji ýylda gurluşygyna başlanan bina bir müň bir ýüz ýetmiş sekizinji ýylda üçünji gatyna ýetildi. Ýöne minara sereden binagärleri haýran galdyran bir zat bardy. Minara demirgazykdan günorta tarap egmilidi. Bir müň bir ýüz segsen bäşinji ýylda minaranyň gurluşy ykdysady krizisden sebäp saklandy. Ähli kynçylyklara garamazdan, bir müň iki ýüz ýetmiş ikinji ýylda Joanne de Simeone tarapyndan minaranyň günorta tarapyndaky stengleri has beýgeltmeklik bilen binanyň gurluşygy tamamlandy. Ýöne onuň meselesi gurlup bolandan soňam gutarmady. Indi bolsa binanyň ýykylma ähtimallygy bardy. On nji asyrda binanyň fundamentiniň töweregine stenalar aýlandy. Ol zemini gysyp, egimi azaltmaly. Emma gozgalan zeminiň egimi hasam ulaldy. Bir müň sekiz ýüz otuz sekizinji ýyl, iki müň birinji ýyl aralygynda arhitektorlar nämeleri barlap görmedi? Minaranyň demir gazygyna alty ýüz tonluk goşun goýdular. Fundamentiň aşagyna sement rastwor injeksiýa etdiler. Binany troslar bilen çekdirdiler. Topragyň suw azot bilen doňdurdylar. Iki müň sekizinji ýylda ýerleşdirilen monitor apparatlarynyň üsti bilen ilmi durma derejesine çenli ýetilendigi anyklandy. Ýöne şeýle-de bolsa, Pize katolik minarasynyň bäş ýarym gradus egin bilen büdimlik saklanmajagy bir hakykatdyr. Pize Taun Italiýanyň iň ikonik turistik merkezleriniň biridir. Minara her ýyl bir million turist tarapyndan zyýarat edilýär. Ol diňe turistleri çekmek üçin däl, Italiýany dünýä ýüzüne tanatmak üçin uly orna eýedir. Iň soňky barlaglaryň netijesi minaranyň ýene iki asyr durup biljegini anyklady. Nelson Mandelaň aýdyşy ýaly, ähli zat gürrüňi bolmajak ýalak görner, eger sen başyna barmasaň. Piza minarasy ähli ýalňyşlyklary bilen Ýeriň dartyş güýjüne bäş ýarym gradus egrimi bilen durup bildi. Bizem şondan ylham alyp, kynçylyklara garşy ýykynsagam dünýäniň her gün ýerden täzeden gurulýandygyny ýatdan çykarmaly.